DVCS lotu ngaitu lunglawm te nan kut kanin tlaih hna Mandalay Myu R vi Thai C dollar noi somli man mei in an khang Mandalay ram then Sakai ram then le Kachin ram kul lei ah ri Thai C an tlaih mi dollar noi somli man cu June kul le ni ruk ah Mandalay khawchung ah mei in an khang Withaisi an tlaihmi hna cu bing zanga le sawmthum le paruk kilu leng, bingrang zanhnih le sawmruk le pahnih kilu, lungthawh sitlang dollar nuaihle ruk man leng an si. Kum thong hi le kum kul chungah Myanmar ramri thaisi an tlaihmi US dollar ne sawmrit le zathum le pakua leng man tlaih an si tiah cozah thawngzamh ca nih a tial. A luancia kum thong ni le kum hlei kua kum nakin kum thong ni le kum kul ah Myanmar ram ri thaisi let thum tam in tlaih an si tiah BBC nih a tial. Ralbawi Min Aung Hlaing Russia ram in Myanmar ram a phan cang. Myanmar cozah ralbawi Min Aung Hlaing hruainak in Russia ram an tlunnak in Junugun le Nanga ah an rak tlung cang tiah ralkap nih thawngthanhnak an tuah. COVID-19 zawtnak rai um ko nain Russia ah tuahmi Victory Day of Great Patriotic War awai sawmsarih a voi nganak ton pumhnak an tuahmi ah atu bantuk in an kal hi a si. Hi ton pumhnak he pehtlai in Russia ram i runvennak minister nih ralkap he pehtlaihnak ca zong a pek tiah theih a si. Russia ram hruaitu lawng si loin India ralkap hruaitu hna le Russia ram media hna i ton biaruahnak zong an ngei tiah BBC nih a tial. Rangkun ah rithaisi dollar nuihza le sawmi le pali man mei in an khangh. Rangkun, Mandalay, Shan ramkulh, Tawngci khua ah tlaihmi Hui Thai C dollar noi zale sawmli le pali man cu jun thla ni kul le ni ruk ah rangkun ah mei in an khangh tiah theih a si. Hui Thai C an tlaihmi hna cu bing sawmli le paruk kilu leng, bing rang kul le thum kilu, lungthawh sitlang dollar noi sawmli le pasarih man le a dangdang Hui Thai C dollar noi sawmsarih leng an tlaihmi hna an si. Myanmar ram chungah phungning loin tlaihmi Hui Thai C lakah nupa sualnak, lungthawhnak sii tambik tlaih a si. Hi rithaisi cu Thailand ram phungning loin chawlehthalmi hna he pehtlai in tlaihmi an si tiah BBC nih a tial. Kalemyo le Mungzua kalnak lam ah mawtaw le mawtaw an i pah. Junukulananga ah chun suimilam pakhat tluk ah Kalemyo in Mungzua khua lei ah a kalmi ralbawi Motor cu meng le khat tluk a kal ah tongbing a chawh kanh bak ah a hmai in hijack motor nge an i pah tiah theih a si. Hi motor pahnak ah hijack motor mawngtu a nupi le a fapa le pahnih fak ngai in hliamhma an tuar. Hliamhma tuarmi minung pathum cu Kale sizung an kalpi colh hna tiah theih a si. Hi motor pahnak cu upadi ning kan tolrel lai tiah hijack motor mawngtu U Hlah Chun nih a chim. Tuluk ram ralkap le India ralkap kahdohnak hmun ah Tuluk nih hriamnam chiahnak in a sakmi India nih a hmuh. Jun thla chung ah Tuluk le India i zumh lonak ruangah ramri kap i kahnak he pehtlai in Tuluk nih ramri kap ah hriamnam chiahnak in a thli tein an sakmi India nih a hmuh. India ram ralkap an rak luh lawng si loin hriamnam an hman ruangah atu bantuk in kahdohnak a chuakmi a si tiah Tuluk ram ramleng pehtlaihnak zung ah rianṭuantu Cawlincai nih a rak chim. Asinain Tuluk ram nih runvennak caah a thli in hriamnam chiahnak in aa sakmi a kan theih lai tiah a thin a phan ruangah atu bantukin a kan kah hi a si tiah India cozah ralbawi pakhat nih a chim. Surbung vanlawng ṭumnak cu nithum chung vanlawng ṭumnak ding a hlankan in zoh chungnak an tuah lai. Falam peng Surbung ah tuahmi vanlawng ṭumnak cu Junukulinanga ah vanlawng in zohnak an tuah pinah nithum chung vanlawng a ṭumnak ding a hlankan in zohchungnak vanlawng in an tuah ṭhan lai tiah kan theih. Surbung vanlawng ṭumnak ah Rankun in minung hleinga tlum vanlawng in hneksaknak kan tuah lai. A tlamtlin ahcun vanlawng lianmi zong kan tumter cang lai tiah Chin ramkulh CP Minister Su Htet nih a chim. Surbung vanlawng tumnak cu zatuak sawmsarih tluk an lim cang tiah kan theih.

Joha mobile phone le TV dor ah na kan len a si ahcun ni thong le angki laksawng pek na si lai. A cu hlei ah vantha laksawng zu nak um le i vantha laksawng chungah aa telmi cu

Ngabauchia nan piahmi te he na ra lai i Arab man an in la lai lo. Johan Mobile le TV dor ah len na ka duh si cun a hmunhma kan rak chim lai. Hakha lansung Kamboza hnulei ah kan um lai.
Ramleng thawng ka rak chim lai. India ram ramkulh pahnih ah ṭektlaknak in minung zakhat leng nihnih chungah an thi. A thimi hna cu Bahar ramkulh in minung sawmriat le pathum le Uttar Pradesh ramkulh in minung kul le hnih an si. A thimi lawng si loin Uttar Pradesh ramkulh ah ṭektlaknak in aa hliammi minung pakul leng an si. India ram chungah ṭektlaknak in a thimi mi tampi an um i tutan hi nihnih chungah ṭektlaknak in a thimi an tam bik ni a si tiah DVB nih a ṭial. Bangladesh ram nikhat chungah COVID-19 zawtnak in minung sawmli an thi i minung thongthum le zaruk le sawmriat le paruk an i chawnh. Bangladesh ram ah COVID-19 zawtnak in minung singkhat le thong sawmthum leng an i chawnh cang i minung thongkhat le zaruk le sawmruk le pakhat an thi cang. Bangladesh ram ah pumpak ning ngeihmi mizaw phurhnak mawtaw zanga leng le cozah nih a ngeihmi mizaw phurhnak mawtaw Thongruk leng a um i COVID-19 zawtnak aa chawnhmi le harnak a tongmi a thimi hna cu bawmhnak an pek hna tiah DVB nih a ṭial. America ram ah COVID-19 zawtnak aa chawnhmi minung nuai hnih le sing nga an phan cang i a thimi minung sing khat le thong kul le thongruk leng an si cang. America ram ah COVID-19 zawtnak a karh ning zorlei a panh cang tin ruah lio ah hi bantuk in nihnih thum chung ah COVID-19 zawtnak aa chawnhmi an hun karh ṭhan hi a si. A liamcia zarhkhat chungah America ram ramkulh sawmthum lengah COVID-19 zawtnak fak ngai in a karh ṭhan. America ram ah COVID-19 zawtnak a karh biknak cu Texas, California le Florida ram ah a si. Hi ramkulh pathum ah nifatin in COVID-19 zawtnak aa chawnhmi an karh lawng si loin a thimi zong an karh tiah DVB nih a ṭial. Vawleicung minthang France ram Eiffel Tower cu COVID-19 zawtnak ruangah thlathum tluk phi a rak si i, asinain atu ahcun France ram cozah nih a hon ṭhan cang. Asinain Eiffel Tower kai a duhmi le a pawngkam ah len a duhmi hna nih an zulh dingmi tu cu cozah nih a hrawk lo. COVID-19 zawtnak i runvennak nawl chuahmi tu cu felfai tein zulh a si lai tiah France cozah nih a thanh. Eiffel Tower kai a duhmi le len a duhmi cu June ni hleiriat lio in min an rak i pe cang i minung tampi nih min an rak i pe cang. Eiffel Tower kai a duhmi minung cu rikhiah in kaiter an si lai. Thongkhat zariat sawmriat le pakua kum ah sakmi Eiffel Tower ah a kaimi le a lengmi hi kum khat ah minung nuai sri leng lengmang an si. Cu chung ah cheu li cheu thum hi ramlengmi in a kaimi le a lengmi an si tiah DVB nih a ṭial. COVID-19 zawtnak ruangah thlathum tluk khualtlawn aa dinmi Australia Kantas vanlawng khualtlawnnak phu nih a riantuantu minung zatuak pakul a ṭhumh lai. Hi bantukin riantuantu minung ṭhumh a timh hi COVID-19 zawtnak ruangah a sungmi Australia dollar 1.9 billion hmuh khawh ṭhannak dingah a si. Kantas vanlawng khualtlawnnak ah rian a ṭuanmi dihlak hi minung thong kul le thong kua an si i cu chungah a tlawm bik minung thong ruk an rian in dinhter an si lai. Cun a tangmi rianṭuantu chungin minung thong hra leng cu caan karlak chung an rian in dinhter ve an si lai i vawleicung ram dihlak nih vanlawng khualtlawnnak a hon ṭhan in cu caan karlak chung dinhtermi rianṭuantu minung thong hra leng cu rian luhter ṭhan an si te lai tiah DVB nih a ṭial. Kum thonghnih le kum kul le kum thum ah tuah dingmi vawleicung nu pumpululh zuamnak women World Cup cu Australia le New Zealand nih i bawm in intek si ding an sok. Australia le New Zealand nih an sokmi cu Colombia ram nih a cuh hna. Kum thonghnih le kum hleikua kum ah rak tuahmi Women World Cup cu vawleicung pumpululh thazaang petu tampi nih lungtho ngai in thazaang an hun pek i cucaah atu bantukin Colombia ram nih intek si an hun i cuhnak le ramkhat le ramkhat nih intek si an i cuhnak hi a si lai tiah mi tampi nih an ruah. Kum thong ni le kum kul le kum thum kum ah tuah dingmi Women World Cup cu aa zuam dingmi ram kul le ram li in ram sawmthum le ram hnih tiang chap a si lai tiah DVB nih a ṭial. Liverpool nih kum thong hnih le kum hlei kwa kum thong hnih le kum kul Premier League champion a co June ni kul le ni nga zan ah Man City cu Chelsea nih goal hnih goal khat in a tei caah Liverpool nih kum sawm thum tluk a ngah thlang ngai mi Premier League champion a co Liverpool nih thongkhat zakua sawm kua kum hnu in Premier League champion a co kho ti lo e tutan hi kum sawm thum tluk a rauh hnu ah champion a hun co than hi a si Liverpool cu kum thong hnih le kum hlei kwa kum thong ni le kum kul Premier League pumpululh zuamnak ah voi sarih chuih ding a tang rih nain adang phu nih a hmak an phak khawh ti ding a si lo ca hi bantuk in Premier League champion an peknak hi a si Premier League pahnihnak cu Man City a si i Liverpool he hmak kul le hmak thum in an i thlau Liverpool nih a tangmi zuamnak pasarih ah hmakhlei nga a hmuh khawh ahcun Premier League tuanbia ah hmak tam bik a hmu khomi phu sinak tuanbia thar a ṭial lai tiah DVB nih a ṭial. TVC thawngpang a zoh i a ngaitu nan dihlak cungah lunglawmhnak tampi kan ngei. A laimi June ni sawm thum zan ah kan i tong ṭhan te hna lai.